Design kan sak lengmi hla hi Bawi Jesuh kut chung a um timi hla a si lai.

Tizarh para ding cu Isaiah tel sangmi khat in caan pahra. Cuchanphang hlah, na sinah ka um ko, keimah cu na Pathian ka si, zeihmanh ti hlah. Kan ṭhawng te lai i kan pom lai, kan huhphenh lai i kan khamh lai. Caan a kan hmangpiaktu nan dihlak cungah Bawipa nih thar in thluachuahnak an pe ko hna seh. Uh, ruah lopi a kan van in thiahmi hna zong kha tlamtling tein nan kan hmangpiak le nan cungah kan i lawm tuk timi kha van chim ka duh. Ka hen siapa kha zaangfah nawl ka van duhmi cu na min kha ka van i palh sual le kha kha min van i palh hi kei ka rem lo te tak mi si le keimah lila nih ka van i palh sual le kan kan sia pa min kha reverend buan thong lian ti si lai timi te kha van in chim hna ka du e pakhat te van i keimah caan tom te van i ten ka duh mi te um le ma cha tukum hi kan khrifabu hi keimah mit hmuh hin cun kan ṭhangcho taktak a hlei in bupi nih hin kan tei cem tiah khin ka ruah le mu tu tiang kan kal ding ah hin cun le mah balte cu mino zong hi thil kan tuahmi a lang rih lomi tete khi tampi um ve kan van dirh ka te bantuk tete le tuzan ah pakhat te van chim ka duhmi cu kum dang ah an rak tuah tuk lomi ministry kha phunthum phunli hrawng kha kan dirh le mah cu keimah ka van ṭuannak discipleship kan ti le mah kha zultu serti khi si ko le cucu zeidah kan i tin tiah cun atu ah hin cun kan tuahmi khi kum vei zongah khin a phi khi a lang rih men lai lo theng ah Asinain atu ah kan nu le pawl le kan pa le pawl vialte hi tu hnu kum thum kum li ahcun nan kum zong a van upa cang lai biakinn lei ah biatak tein rian van ṭuan ti bantuk kha nan thazaang nih khan a chai tuk ti men lai lo van i pumh hmanh ah khan kia kil hrawng te khin van ṭhut i bia hrawng ngaih kha kha nan duh te lai lekha tikah khan nanmah nih nan rak hruai ciami kanmah pawl nih hin zeitindah kanmah hnu lei avan rami minung nih khin kha hnu kha an van zulh khawh ve lai timi ruahchannak he khan kan tuahmi kha si le khi tikah cun atu ah kanmah pawl nih kan tuahmi minung nih khin atu i khi ngakchia deuh tete a simi pawl kha atu keimah te pawl nih hin cun mirang holh in duh tuak in va chim awk khan ṭha lo anni pawl kha asinatein atu ah hika hen mirang holh in lai holh in chim awk a ṭha rih mi mu kan mino chung in hika hen Cyrus hei ti bantuk te hna Chris hei ti te hna hika hen Christopher hei ti bantuk te hna khapul kha kanmah nih khin thuk pin khin mah discipleship kong kha kan kalpi kho men hna lai lo asinaten khan ha pawl nih khan khi kanmah anmah hnung lei na van ṭhang liam mi nanmah pawl nan tha van di nan upa deuh hnu nan i dinh hnu ah khan khi pehzuh tein avan lam avan khi avan nanmah pawl le kha ngakchia pawl avan si tlaihtu hna ding te kha kha kan i tinh mi si le kum vai zong ah khin a phi zong khi alang rih men lai lo asinaten zeitikah dah alang te lai tiah cun atu i cha school i primary asimi bantuk pawl kha khi hna sinah khin alang te lai atu kan tuah mi hi kan tlam tlin sia khan cun le achang achang te khan azul doi thluahmah ding kha si mah te kha kan i tinh mi kha si le bupi pumh zong ah khan van chim kha ka duh ngai na ten caan kha kan nei lo tikah khan tu zan te khan chairman ka van tuan pa an ka van i tent mi te kha si le tu hnu kum thum kum li kum nga kum ruk rong kan kal sia khan chun nan ma hi ka a thu mi la kan hruai tu vialte he avan in chong kho tu hna ding kha hi ka kan mino chairman hai ti bantuk te na khan si te lai khi tika khan khi kan tang deuh ya um mi minung pol kha an vai vuan lai kan phang ngai kha tikah khan kha pa pe kha pawl kha pe zul tein thlarau lei am van thang chin khawh lengmang nak hna kha kanmah nih cun lam lam van sial kha kan i timh mi kha si le a dangdang ministry zong kha tampi an um chi ve naten mah kong tu kha keimah ka tlaih mi si tikah khan mah te kha ka van chim ta duh mi si tampi ka lom cuti sia cun hika hin a thong thachim tu kan som nak chan sai le kan zapi zapei beng bun som na si

Cazan pumh sale ti ai kan kan kai. Chun pumh si sale ti kai ko la. Nan tlawm tuk la zei kan rel hna lo le. Ka ral tha tuk le kai ko si ka ti. Sinai salo lunglomnak ka man chim la ka man ti le se. Baya Pathian a tha. Ni in chun zongah Siabuan hi ka pek khi ka rak tim nain hi ka lei au CBC nih khan an ban i ham ve kha tikah khan se ko ne se tiah etu zan mino pum hna um le avan kan tenh le ka te chan na mang kho lam ko ban ti le sie te far la te zong ka riak na la ti kan van i tong thiam nen chun ma kha pek ding khi ka se pathian thong in kai tim chiam hana kai chu Pei chim lai zong kan pek hna la ka ti le nai tinṭan zong ah cu ka si ko ka ti le tuzan zong ah kan telpi khawh Pathian bia kan chimh i dingsi ca sia buan chung zong kan van i lawm tuk ani zong lam nai te avan i ṭhial cang San Antonio Texas ah rian a ṭuan mi pastor si le atu cu kan nai te avan um cang Milwaukee ah Carson Baptist Church ah khan rian a ṭuan ve cang i lam nai te a far la te remrem kha a far si le lam naite ah han nu ta far zong an an um kho chang i atu zong a far tlon pa he ti aban ra mi se le tu zan zong aban kan tent mi si timi te kha chim kaman du ning ani la zar tani chung asi BCUS ne ne literary chia cha le than chaunak le Sunday school sia training kha len sing ah chun tu se la chun kan kal ve le ne hi chung chu a chun bible phung thluk le lai phungthluk a kan cawnpiak le phungthluk kan rak thei lo tuk ve le phungthluk na rak ol lo le kei la bang tu cang kan cawnpiak la ka piang thar ngai tu he phungthluk a kan cawnpiak le kan rak thei lo ngai chứ i ka an thei ngai mi chứ go boi ta thong pu da ti lo chứ kan i har ngai mi rak se le tu tan cha kan cawnpiak le phungthluk bible phungthluk le kan lai phungthluk ka se le Cucu tutan i a kan cawnpiaktu si ve timi kha chim ka van duhmi cu si. La kan van i lawm, tuzan zong a bantukan caan tha a van kan pek cang kan i lawm hmailei zong ah lon khawh a van kan timh than te lai i chun zong ah a van hman te lai tuzan cu mino pump si le tuktak vai camnak hna kan van tuah le minung zong kan van tlawm deuh kan ruah lo leng in cucu tuzan a van sinak ka si sine selo kan van i lawm tuk bawipa nih ta chuan pe ko se i ka pulpit te bawipa bia na van chim ko lai kan van i lom tuk mai lei zong ah kan van i som rih than kan i tong than te la tiin ka bia ka dong ter kai lom tu zan le caan ai bantuk hin pathian nih caan tha akan zaangfa akan pek caah hmasa bik ah pathian min ka thang that ka hin aa zumtu u le nau nan cungah kai lawm tuk timi kha a van chim ka van duh fawn i caan ṭha caan sunglawi a ka hoihtu a ka petu hika chat pastor cung zong kai lawm tuk ti kha a van langhter ṭhan rih ka van duh i tutan hi atu a van chim cang bantukin uh, CBC USA literature uh, department ah khan kei kha Committee member ka si ve i secretary khi ka khan ka si i nikum khan zeiti si hmanh ah topic pakhat tal hi cu seminar ah hin na chim ve hau ti kha an rak ka ti na khan DC ah an rak tuah lio si kei kha ka kal kho lo hi tu kum kha a si kho deuh la lo ka ti pa ngai hna na khan tu kum hi cu van i zuam ve ko hnik ti khan ka ti caah khan anmah nih topic zong kha an ka tarpiak i kei hi biakam hlun in cu hlan vialte a cawng i atu hi PhD ka kai lio si fawn tikah PhD in Biblical Theology ka cawn lio si tikah khan hihi nangmah nih na kan cawnpiak a ṭha ko lai ti kha an ti caah Tutan hi Baibal phungthluk bia le Lai phungthluk bia zohṭinak kha zohkepnak kha mai he nangmah nih na kan cawnpiak a ṭha ko lai ti ti caah khan ma cucu tutan hi ṭuanvo in ka pek le ka cawnpiaknak ka neihmi kha si cu chung zongah ka hin nan mino hna zong an rak kai kho pastor thok in an rak kai kho la kan i lawm ti kha van chim kha ka duh fawn i tlamtling lo pin kan thiam lo mi khi he kan hei hlat hla i kan i cawn piak mi si caah khin tlamtlin lo nak zong ka tampi um ko sihmanhsehlaw kan thinlung ah zeimaw zat a tang ko lai ti khi ka hei zumh ve ko i tutan zong ah cu he pe par in ka hin ka far le sin zong ah ka van tan pa nak ah A caan sunglawi ka hmuh caan kai lawm. Tuzing kha OCBC ah Barrel Creek ah caan kan va hmang i cu hnu ahcun hika zong ah caan sunglawi ka van hmuh ṭhan rih cah kai lawm timi kha van nolh ṭhan rih ka van duh ko. Kanmah kong he pehtlai tlawmpal te van chim ta ka duh. ka hin ka member ṭhing simi zong van bawinu te zong ka van hmuh hna i keimah zong kai lawm i San Antonio ah kan um hlan ah hin Columbus Ohio ah kum hnih siang ka kai pah in MTS dei ṭhan ah ka kai pah in khika khin Khrihfabu ah Hlahruai in hlahruai dirhmun in mino zong hruai pah in cuka cun ka um. Cu hnuah siah an ka dih deuh vak hlan in San Antonio ah pastor rian ṭuan in khika hmun khin ka vai ṭhial i kum ruk khika i kan ṭuan hnuah nikum te ah khan uh, Milwaukee ah kan van i ṭhial. Kan van i ṭhial i atu CCVC ah associate pastor in khika hmun ah khin ka ṭuan cuahmah lio si ti kha van chim ta ka duh. Lai le kan khuaruah khua si, kan chuahkehnak khuaruah khua si. I uh, BTH CCU in ka dih hnu ah Uh, India ah Sirampur ah BD ka va pe ṭhan. Cu hnu ah cun MIT ah MTH ka kai ṭhan i cu ka dih khawh cun Matupi Bible Sianginn ah uh, lecturer kum thum le cheu ka ṭuan hnu ah sianginn kai ah hika hin America ka ra, ka ra i Deithan ah MTS ka kai. Cu hnu ahcun atu Mid Western ah khin PhD in Biblical Theology ka tuah cuahmah lio a si. Pathian nih caan ṭha a kan pek si si ahcun thong hnih le kul le riat hrawng khi PhD program a dih te dingmi ka si timi kha ka siangkainak kong he pehtlai in van chim ta ka duh. Pathian nih a kan zaangfah i thluachuah a kan pek i fanu pahnih fapa pahnih thluachuah a kan pek. Uh, upa bik hi lili par si i lili, van lili par lian a si i lili pa ti zongah auh khawh ka si. I uh, kan fahniang hi uh, atu hi tang thum a kai lio si a lai ah pa pahnih an um. Uh, cucu kan chungkhur khar sining a si ti kha van chim ka van duh fawn. e tuzan caan ah hi bantuk hin caan tha caan sunglawi ka hmuh tikhan kai lom kai lom taktak nan biakin pi chungah pathian thawng ṭha bia chim khawhnak caan sunglawi ka hmuh mi hrimhrim hi kai lung si ngai ngai ti kha van chim ta ka du kan van lu pa zongah khan zeihlan cemah ka zohmi cu hi kai si kei hi hla uarmi ka si hla duhmi ka si Choir, mino choir zeitluk in dah a ṭhat lai ti hi kei cu mino ka zoh hna poah ah hin ka zoh chih lengmang mi si. Atu zong khi kan Khrihfabu ah heh tiah kan choir a ṭhat khawhnak ding ca heh ka remh cuahmah lio, kan remh cuahmah lio si. I solfa training zong kan hnulei zarh chung kha a zarh ning bak in ka pe. kan kan i zuam lai i khuair a ṭha bakmi mino kan chuak lai ti kha kei cu ka ti pengmi ka si kan khuair ṭhat lo ahcun mino kan vaivuan ka ti le cucaah cun khuair ṭhat khawhnak ding kha heh kan i zuam lio si i ka van zoh bak hin cutluk khuair saknak ding carem cu ka ti colh zeidang mai ka zoh colh mu i biakinn kan cawk tikah zeihlan bak ah mahai kan, kan tuah lai tiah ka ti hna biakinn kan cawk khawh bak in mu choir ṭha taktakmi mino kan chuahpi hna lai i kan fale Sunday school pawl zong cu van i cawng thluahmah hna seh law mino kan dihlak in kan dir lai hla kan sa lai pathian kan thangṭhat lai ti kha kei ka duh tawnmi si caah khan nan biakin ka van zoh tikah ve kai lawm a chung i thawngṭha chim ah nak caan ka hmuhmi zong kai lawm hi ka i nan step hrimhrim hi ka uar ngai timi zong kha a van langhter ka van duh fawn i tuzan ah hin caan tawite chungah hmunkhat te ah thazaang lak ṭi ding in kai thimmi Bible cacang hi kan thiammi, kan hngalhmi, chim zong kan chim lengmang, kan ngaih lengmangmi Salm number pakhatnak, cang khatnak in cang thumnak tiang kha si. Salm number pakhatnak, cang khatnak in cang thumnak tiang kha si. Miṭhalo hna khuakhannak ah aa tel lo i misual hna lam zong a zul lo i Pathian a nihsawhmi hna sinah a ṭhu lomi cu thluachuakmi an si. An i lawmhnak cu Bawipa nawlbia tu ah khan a si i cu nawlbia cu chun zan in an ruat. Tiva kam ah a khomi thingkung, a caan hmaan tein a thei a tlai i an hnah a uai bal lomi bantuk an si. An tuahmi thil kip ah khawng an tong. Cathiang kan rialmi, Pathian nih kan ca hrangah a thar in thlua kan chuahpiak ko seh. Minung kan nunnak ah Khrihfa kan nunnak ah aho paoh nih kan duhmi cu zeidah si ti siah cun kan nunnak ah hin kan nun chungah hin kan thih hnu ca lawng si loin kan nun chung hrimhrim ah hin thlua a chuakmi si usih thluachuah hmumi si usih, ai lawmmi si usih, kan zumhnak ah kan Khrihfa nun ah, innchungkhur khar nun ah, zatlang nun ah ai lawmmi, thlua a chuakmi si usih ti hi kan dihlak tein kan duhmi a si. Cucu thla zong kan i campiakmi a si i kan thlacamnak zong a si. Cucah cun tuzan caan ah hin Hika Baibal cacang chung hin cu lunglawmhnak, cu thluachuahnak cu zeitindah kan hmuh ning a si lai timi hi tuzan chan ah caan tawi te chungah van i ruah hna usih law thazaang la ṭi hna usih tiah ka duh. Cucaah cun mah hihi ka van i thimnak a si. Nikum ah a kan dawmi innchungkhur khar Khrihfabu member sinah thlacamnak an kan tuahpiak lioah bia tawite ka cah hna. Mah cucu zeidah a si ti siantu za nih ka van relmi hi ka cahmi hna a si. Kha kan dawt tuk ve hna. Cucaah cun hi pin lei nan nunnak ah nan te chin nan fapar tiangin thluachuah nan hmuhnak ding caah ai lawmmi zumtu Nunnak ah hnangam tein a ummi zumtu nan si khawhnak ding caah hihi nan nunnak ah van i nunpi ve u timi khi siherh ngai tein kai ṭhial lai ah thla a kan campiakmi paohpaoh in chungkhur khar sinah ka cah ta hna. Zei ruangah ti si ahcun hihi a biapi a biapi taktak inn chungkhur khar khua kan saknak ah siseh zumtu pumpak pakhat hmailei kan lamthluan kan nunnak caah siseh hihi a biapi tuk cucu Psalm hlaphuahtu pakhat a simi David siangpahrang pa nih hihi thluachuah hmuhnak ding caah a biapit tuk caah pakhatnak te hla a phuahmi a van ṭialmi khi a si. Cucu tuzan ah hin kannih ca zongah a sunglawi tuk ve ko tiah ka ruah caah ka van i thimnak zong hi si i minung tampi nih thluachuah hal in thla kan cam. Thluachuah hmuhnak ding caah kan van i ton kip te ah Bawipa nih thluachuahnak in pe ko seh. Bawipa nih thluachuahnak in pe ko seh, Pathian nih thluachuahnak in pe ko seh. Thlua a chuakmi aa zumtu si hram ko tiah saduh kan i thahpiak i kan i halpiakmi hi zeitindah a tlin khawh lai ti hi minung pumpak kan nunnak cungah hin ai hngat vemi si. Keimah thluachuah ka hmuhnak ding caah ka nun ai lawmh khawhnak ding caah keimah nun a biapi tuk. Thluachuah minung pakhat nih a hmuh khawhnak ding caah amah nih a hmuhnak ding caah amah nun lila kha a biapi taktakmi kha a si. Caan tampi ahcun thluachuah kan hmuhnak ding ahhin midang ai bochanmi tampi kan um ṭheo. Anih cu a nu, a pa, a fel, a ṭha, ningcang tein a um, a fale thluachuah an hmu lai ti khi kan chim lengmangmi a si. Cucu a hmaan ve. Cu nakin a biapi deuh rihmi zeidah a si ti si ahcun keimah thluachuah hmuhnak ding caah hin zeidah ka tuah ve awk a si timi khi zeitindah ka nun ve awk a si timi khi a biapi taktak. Vancung khua ka kainak ding caah khamh ka sinak ding caah keimah nih ka zumh a hau a hau ve bantukin keimah thluachuah hmuhnak ding caah keimah nun ai lawmhnak ding caah keimah nih ka rian zeidah a si ve timi hi a biapi taktak i hngalh hi a biapi ve taktak. Cucah cun tuzan caan ah hin thluachuah hmuh ai lawmmi si na duh ahcun tiah hi ka zawn ah hin thil phunthum a dot dot tete in hlaphuahtu nih a van langhtermi a um. Cu step by step te a van chimmi ahcun pakhatnak a niam deuh, pahnihnak hi tlawmpal van sang deuh, a pathumnak hi Pathian sin a phanmi si. i ralrinnak ding zong a um fawn. Hika zawn ah hin thluachuah hmuhnak ding ah hin tuah ding a um bantukin tuah lo ding a um ve. Thluachuah hmuh kan duh ngai tung i thluachuah hmuhnak ding i a khamtu kanmah lila nih kan tu a si si ahcun kan thluachuah kanmah ten kan i phit ṭhiamṭhiam. Pakhatnak ah hika zawn ah hin thluachuah hmuh na duh a si si ahcun ai lawmmi si na duh a si si ahcun zumhnak ah ai lawmmi hna a ngammi si na duh a si si ahcun hihin na tuah lai lo timi hi hi kan kan Bible ah hin pakhat a dot thum in kan van hmuh pakhatnak ah cucu pakhatnak ah zeidah si ti si ahcun mi ṭhalo hna khuakhannak ah i tel hlah ti si thluachuah hmuh na duh a si si ahcun thluachuakmi si na duh a si si ahcun na tuah lo dingmi a um cucu zeidah si mi ṭhalo hna nih khua an khannak ah i tel hlah ti si cucu mino kan si ah upa kan si a biapi taktak Khrihfabu chung hmanh ah hin ṭhatlonak khua a khangmi tampi kan um lengmang. Khrihfabu a zawtnak ding caah minung pakhat khat a tlukrilhnak ding caah minung pakhat khat fahnak ding fahnak peknak ding caah khua caan tampi ahcun kan khaan caan a um tawn. rian kan ṭuannak kong ah cu bantuk khannak caan tampi ah a um lengmang. Sihmanhsehlaw hika zawn ah Salm caṭialtu nih hlaphuahtu nih a kan timi cu zeidah a si ti si ahcun kha thluachuah hmuh na duh ahcun ai lawmmi si na duh a si si ahcun zeitik hmanh ah miṭhalo mi hna nih khua an khannak chungah vai i tel hlah ti. Cucu a biapi taktak. Ṭhatlonak khua a khang cuahmah mi hna sin i i tel ve lo cu biapi taktak. Kha kei cu nan khuakhannak ah hin zeiti si hmanh ah a ṭhat lo caah kai tel la lo tiah a tingam mi zumtu kan si ding zong biapi taktak. Caan tampi ahcun Mipi vote a biapit tuk caah aw ka duh lo zong a ṭha lo ka theih ko nain i hrawm hau timi kha a um lengmang. Cucaah cun dawkaw kan Bawipa Jesuh Khrih zong kha mipi vote in vailam an rak tah bal cu aw, an rak tah cu. Ka nunnak ah voikhat ka ton bal. Ka ton bal i a chimtu nih meeting ah a chimtu nih keimah a ka chimh. Ah, siabuan, kai nuam lo tuk le cuti te cun bia ka chim tiah a rak ka chimh bal. Sinain ti awk a ṭha ti lo le khirh awk a ṭha ti lo le timi khi a lungdonghnak he a ka chimh. Cu ah ka ti ka, ka chimhmi Baibal cacang te cu tuzan i ka relmi hi si. Aw kha na fanu, na fapa, na chungkhur khar thluachuah an hmuhnak ding ahcun aw zeitik hmanh ah nang cu upa lungfim na si. Ṭhatlonak khuakhannak ah nai tel la lo mu timi khi amah te lawng ka chimh. Zumtu kan nunnak ah hin cucu a biapi a biapi taktak hi bantuk sining hrial khawh tikah khin zumtu kan nunnak ah lunglawmhnak um lawng si lo. Thluachuahnak a um i midang nih an kan zoh tik zongah midang nih midang he nun kan i hrawm tik zongah thluachuah a phurtu zong khi kan si fawn hoi. Cucu a biapi taktak. Khrihfabu kan i hruainak a biapi. Zatlang kan i hruainak a biapi. Pumpak kan nunnak a biapi. Miṭhalo hna khuakhannak ah i tel lo dotkhatnak ah a biapi taktak. A dot hnihnak ah cu nak i a hong sang deuh rih mi zeidah a si ti si ahcun misual mi hna lam zong zulh lo a si. Zuding saei mi hna sinah Mivuak miden a hmangmi hna sinah mi ca ṭhatlonak khua a khang lengmangmi, a tuah lengmangmi, a sualmi hna sinah kal ve lo, an lam va zulh ve lo, an sinah i komh ve lo cu a biapi taktak. Thluachuah hmuhnak a si. Zumhnak ah karhlannak a si. Nunnak ah lunglawmhnak bak a si. a hlei khun in hi kai siang na kaimi rian a ṭuanmi mino ca cu cu a biapi taktak atu lio caan ah hin kan ṭih bakmi pastor te zong thin kan i domh cu amahmi nu le pa zong thin i domh cu amahmi cu zeidah a si ti si ahcun kan mino hna hi drug a tawngmi miphun dang hawi he an i kom sual la ti kan phan cu ningcang lo i a ri cuahmahmi thil ṭhalo a tuah cuahmahmi sualnak lam a zul cuahmahmi hna sinah nan i kom lai ti dawk kan phan tuk cu cucaah cun dawkaw leng nan chuah ah kan lungre thei puai nan khal ah kan lungre thei thil pakhat khat nan tuah ah cucu an tuah sual lai timi kan lungre thei bak cu kan hnulei ah fellowship cu bantuk cu bantuk kan tuah lai an ti oh, nan nu le nan pa zeitin dah an ruah hnga ka ti ka hal colh nam mah mu zeitin dah an tu an ruah hnga ka ti nan nul nan pa nih an chimmi ah an nih cu bantuk cu bantuk an tawng timi an chimmi ka theih le nan nul nan pa nih zeitin nan ruah hnga ti ka hal hlan mah mu chim ka duhmi zeidah a si ti si ahcun sualnak a tuah cuahmah mi hna lam va zulh ve va zulh ve cu a kan daw biktu Pathian khi van chia ta rih usih a sual cuahmah mi nu le pa hmanh nih kan duh lo a tlamtling lo ngaimi pastor te zong nih thinphang ngai tein kan um Kan mino hna nih misual mi hna lam an zulh sual lai. Sia tawng cuahmah mi hna he an i kom sual lai. Sia zuar cuahmah mi hna he an i kom sual lai ti cu to kan phan tuk cu. Kanmah nakin cucu a duh lo deuh tu cu Pa Pathian a si. Kan nun a kan khamhtu Pathian Jesuh Khrih a si. Ai lawmmi, thluh a chuakmi sinak ding caah cun pahnihnak ah misual mi hna he i komh lo. Misual mi hna lam va zulh ve lo, an tuahmi va tuah ve lo kha pahnihnak ah biapi taktak. Pathumnak ai khan kan hmuh ṭhan rihmi zeidah a si ti si ahcun, cu nak i a sang deuh vak rihmi cu zeidah si ti si ahcun Pathian zeiah a rel lomi Pathian a nehsawhmi hna sinah va ṭhut dir ve lo si an sinah an khuakhanmi pawi vai tel lo kha si hi ka ram cu kei cu Pathian ka zum lo timi tam tuk hringhran umnak a si biaknak ka nei lo a timi umnak minung tampi mino zong upa zong tampi kan umnak hmunhma a si vei lo ah thonghnih le hleihnih thonghnih le hleikhat MIT MTH ka tuah lio ah ka kai lio ah interreligious conference Asia ram pumpi in tuahnak ah ka rak kai bal ve. MIT in minung pali kan kai i cu ahcun kan hawipa hi biaknak a nei lomi si. Pathian a zum lomi si. Pathian a zum lomi si i bia kan van i ruai cu lio ah kan vei kan tlang pitar cu zeidah si ti si ahcun na innpa cu nangmah nai dawt bantukin na dawt lai ti dawh tlangpi kan i tar cu. Muslim an ra, Hindu an ra, cucun Buddhist an ra, Khrihfa kan si ve. Cukhawh cun biaknak a nei lomi zong cu kan ra i hmunkhat tah cuticun conference kan tuahṭi. Kan tuahṭi kan i nuam, kan i nuam ngaingai. Cu lio ah a group te nan kan ṭhen i bia kan i ruah hna i cu kan biaruahnak hawi ahcun biaknak a nei lomi Pathian a zum lomi kha kanmah group ah ai tel. Ai tel i cu ah bia kan i ruahmi cu zeidah a si ti si ahcun kan innpa, kan hawikom, kan dawt khawhnak ding caah zeitindah kan tuah lai ti si. zeitindah kan tuah lai ti si. Hika zawn ah langhter ka duhmi cu Pathian a um lo timi kong he pehtlai mu. Pathian ka zum lo ti, ti, tinak kong he pehtlai in. Cu lio ah kan hawipa bia kan hal. Zia na zumh lo kan ti. Zia na zumh lo. Amah nih a ti vemi cu zeidah a si ti cun a ka ruah lengmang ah hin a ti. Pathian hi a um bal la lo ka ti le ka nun chung i ṭhatnak ka tuah dingmi tu hi ka ruah deuh a ti. NGO ah rian ṭuanmi si. Caan tawite ka nun chungah hin ka pawngkam caah zei thil ṭha dah ka tuah lai, an ca rangah zeidah bawmhnak ka tuah lai ti hi kei nih ka nunnak ah kai tinhmi a si a ti pathian a um lo um lo kong kha pakhat hmanh ka ruah khawhmi si lo ti kei ka ruah khawhmi cu ka ruahmi cu ka nun chung caan tawi te ahhin zei thil ṭha dah minung minung hawi sinah ka tuah khawh lai ti tu ka ruah bakmi si ti anih ruahnak cu Khrihfa tampi kan ruahmi nakin a ṭha deuhmi a lo lehlam ṭhatnak lei ah anih cu a kal ca mu cu nak i hong ṭhalo ngaimi cu zeidah a si ti si ahcun bawipa zong zei i rel lo pathian zong zei i rel lo pathian nih hi a tuah hi thil vialte hi pathian tuahmi zong a si lai lo tiah ti a khamnak zong zei i rel lo ningcang lo i zeizong vialte ruah dih Pathian zei i a rel lomi, a nehsawhmi, Pathian nakin chaw le va hna biapi deuh ah a chiami, Pathian nakin hawi le kom hna biapinak biapi deuh ah a chiami, Pathian nakin minthannak hna biapi deuh ah a chiami, ningcang loin Pathian min zong hman kha zei ah a rel lomi, Bawipa a nihsawhmi hna sin i ṭhut kha Baibal nih hin a kan duhpiakmi a si lem lo. Cucu a hleikhun in kan mino hna nih sianginn nan kainak ah nan hawile he nan umnak ah nan ton ṭheo lai. Bawipa nehsawh hi zeirel lo hi ningcang loin Pathian min zong hman hi ṭih a nung taktakmi kha a si. Cu hna bantuk i a ruatmi hna nan neih sual ahcun, nan hawikom le hna sinah in um sual ahcun, cu hna sinah cun va ṭhu dir hlah u. An nawlvai cawn hlah u. Cucu thluachuah hmuhnak a si a ti. Cucu nun lawmhnak a si. Cucu hika zawn ah hin David siangpahrang pa nih thluachuah hmuhnak ding caah nun lawmhnak ding caah lawmhnak hmuhnak ding caah a dotdot in hihi nan tuah lai lo tiah a timi phunthum a si. A tangah zeitindah a si ti si ahcun cu bantuk thil pathum hna a hrial khomi cu a lonh khomi cu zeitindah an nunnak ah a um lai ti si ahcun pakhatnak ah zeidah a si ti si ahcun bawipa nawlbia an i lawm ti bawipa nawlbia an i lawm Pathian bia ah hin an i lawm a ti Zeitluk tiangin dah Baibal kan rel i Pathian bia ah hin kan nun ai cia i kan nun ai lawmh ti hi pumpak pakhat cio in kan hngalhmi a si. A ruang cu kan tonmi a si caah tuzing ah kan va phak hlan ah OCBC mino pawl kha intual ah an rak i kul le Bible study an rak tuah i thla an rak cam. Intual ah mu. Ka zo hnai ka thinlung a um ngaimi cu, ee, zeitluk in dah zohchunh awk an tlak. Mino si lio i Baibal bia, Pathian bia duh i hi inn tualte i pum i Baibal relṭi i cawnpiak ṭi, sharing i tuah ṭi i Pathian sin i thlacam ṭi cu zeitluk in dah hngar awk an um timi bak ka thinlung ah a chuak. Keimah hi BTH ka kai in BD in MTH in MTS in atu PhD tiang biblical hi kei hi a lami ka si caah mu biakam hlun he biakam thar he a pahnih i emphasis a tuahmi ka si caah Bible hi keimah la ka si khawh tawk te cun ka rel ngai. ka rel deuhdeuh kai lawm deuhdeuh ka rel deuhdeuh ka nunnak a ka ciah deuhdeuh ka rel deuhdeuh ka nunnak ah thazaang a si deuhdeuh zumtu tampi kan nunnak ah hin Baibal hi i lawmhpi awk tlak in i nuamhpi awk tlak in nunnak hruaitu dingah i chiah ngai awk tlak in kan rel maw timi hi i check awk hi a biapi ngai rua tiah ka ruah cu he pe par in nikum ah uh, Class kan neih kan va neihnak ah campus i campus an kan nih hi subject pakhat ah zarhkhat lengmang kan va um i kan sayapa hi Dr. G tiah a tawinak in kan ti i Romania i a rami si. Ca cu a kan chim i kan i lawm taktak, kan i nuam taktak. Cu a kan timi cu zeidah a si ti si ahcun Baibal hi na nunnak ah a um taktak tiangin na vai hat la ti si. Na vai hat lai ti. Cucu keimah nun zongah ve ka ton bakmi a si. Ka ton bakmi si i paper, research paper, uh, ve seminar kan dih khawh in zarhkhat chung kan cawnmi kan cawn hlan in paper pahnih kan ṭial i kan cawn hnu ah paper pakhat hmaisawm li ṭial peng a si. Subject pakhat ah. si i mah cu hmaisawm li zarhkhat kan cawn hnu i kan cawnmi chungin kan duhmi research paper ṭialmi hmaisawm li can ai ah khan a kan timi zeidah si ti sen kei cu ti nunnak ah a tangmi thil chiahpiak kan duh hna te cucu hi pin lei i pathian rian nan ṭuannak ah zumtu pakhat nan nunnak ah cucu nan vai neih peng ding zong ka duh te research paper pakhat na ṭial tikah khin tlawmpal ah na philh khawh men te cu nakin ka duh deuhmi nan tuah khawh si si ahcun cucu kai lawm deuh a kan ti le Paper ṭial men a duh, Baibal ukhat baihat ti bak si. Na duh si si le Efesa cakuat a ding tein va baihat te. Na duhmi cauk paoh i thim law na baihat lai paper pakhat na ṭial la lo ti si. Keimah zong ka ruat ka ruat le nikum hi ka ai ka rat lai te a khan mu. Ka ruat ka ruat le aw. hihi ka nunnak ca a ṭha lai ka ti le kai thim ve kai thim ve atu zong CBC USA nih hrilhfiah ṭial dingah rian an ka pekmi ah mah cucu ka ṭial lai ka ti i Habakuk cauk a dihlak tein ka baihat Khi cauk baihatnak ding ah khin a tlawm bik voi zakhat cu kan rel hau cu aw, lai holh in mu. Voi zakhat tal cu kan rel cu hau cu aw. A tlawm bik ah mu, cucu a tlawm bik in ka chimmi si. A voi thong hmanh kan rel men lai. Cucu si i, ka tuak, ka tuak i, ka van rel tik, ka rel tik, ka baihat tik ah khin, ka nunnak ah amah tein bia i chim thluahmah. hi Bible cang nih hin hi Bible nih hin hi hi pe kan cawnpiak hi hi pe kan ram caah kan cawnpiak mi si hi hi pe pumpak kan nunnak a cawnpiak mi si timi khi kan nunnak a tampi rian a ṭuan cucaah cun Bible hi book by book in by heart ding hi kan nunnak ah cu thok cun a um Na chim ka duhmi zeidah si ti si ahcun cu Baibal kan baihat tikah, kan rel tikah, kan nunnak ah kan baihat mi nana cu a chuak peng caw, a chuak peng caw. Cu nih cun kan nun cu do a kan ciah thluahmah caw. A kan ciah thluahmah tikah cucu kan i lawmhnak a si cu. Kan i lawmhnak a si. Cu nih cun kan nun a lawmhter chin lengmang. Cucaah cun tu, hika zawn ah hin a chimmi hi, ka nunnak in ka ton tiah ka chim ngam. Bawipa nawlbia Bawipa bia ah zeitindah ti ka hin Bawipa nawlbia tu ah khan an i lawm an i lawmhnak cu cu nawlbia cun a si ti Pathian bia a si ti cucu zeitindah a si rih ti si ahcun chun zan bak in an ruat e ti kha chun zan in an ruat zeitik caan paoh ah lam an len zongah inn chung i rawl an chum zongah Company rian an ṭuan zongah zei bantuk thil an tuah poah cu nawlbia cu cu Pathian bia cu an ruat cang ti kha si. Cu bantuk minung hna cu zeitindah an um ti si ahcun tiva kam ah a khomi thingkung a caan hmaan tein a thei a tlai i a hnah zong a uai bal lomi bantuk an si a ti. Cucu kan nunnak ah cu bantuk i a hningno pengmi cu zeiruang ah dah i lawm lo nan um la? Harnak an ton cuahmah zongah cu harnak cu dawh tei khawh si cang cu. Lungretheihnak ton cuahmah zongah cu zumhnak, cu lawmhnak, cu hnangamnak nih cun zeitik caan poah nunnak a hninnoter. Cucu hika hin David siangpahrang pa nih a nunnak ah ai fian tuk vemi hla a phuahmi a si. A biapi taktak. Cu bantuk i a ummi hna cu zeitindah a donghnak ah a ti ti si ahcun an tuahmi thil kip ah khuaawng an tong a ti. An tuahmi thil kip ah khuaawng an tong. an fanu fapa kong ah khawng an tong an rianṭuannak kong ah khawng an tong zei an tuahnak poah khawng an tong ti kha si an tomi thil kip ah kip ah timi nih khan zeizong te a huap khawh viar cang cucaah cun tuzan caan ah hin hi psalm number pakhatnak a hme pakhat in pathumnak chungah kan hmuh bantuk hin mino kan si ah upa kan si ah nifatin te kan nunnak ah hihi a biapi tuk rua tiah ka ruah ai lawmmi zumtu kan si khawhnak ding caah thluachuah a hmumi zumtu kan si khawhnak ding caah kan hrial dingmi thil pathum a um pakhatnak ah miṭhalo hna nih khua an khannak ah vai tel ve lo Pahnihnak ah misual mi hna an lam va zulh ve lo, vai tel ve lo. Pathumnak ah Bawipa Pathian a nehsawhmi zei a rel lomi hna sinah va ṭhut dir ve lo, an sinah vai hrawm ve lo a si. Cu bantuk minung hna cu zeitindah an si? Cu bantuk ah an i tel lo tikah an nun ah zeidah um ti si ahcun Bawipa Pathian nawlbia tu ah Pathian bia tu han an i lawm. Cu bantuk ai lawmmi hna nih cun zeitindah a si? Chun zan bakin cu Pathian bia cu an ruat. An i lawmhnak a karh. Hi Pathian bia chungah hin an i lawm. An hna a ngam. Harnak caan ah an i lawm. Zei bantuk thil an ton zong an i lawm. Cu bantuk minung hna cu zeitik caan poah midang nih an zoh hna tikah an hningno i an nun cawn awk a tlak i midang caah hnangamnak petu an si i cu bantuk minung hna cu zeitindah an si ṭhan anmah an nunnak lila hrimhrim ah zei an tuahnak kip poah ah khawng a tongmi an si lunglawmhnak a hmumi an si Cucah cun kannih zong tuzan lei caan ah hin cu sining cu zumtu kan nunnak ah ai lawm taktakmi thluachuah zong a hmu taktakmi zumtu kan si khawhnak ding caah hi Baibal biathiang hi kan nunnak ah i nunpi cio hna u si tiah sawm kan duhmi hna a si Pathian nih kan dihlak ca hrangah thlua kan chuahpiak ko seh

kan in pek khawh caah kan van i lawm tuk kan ṭhat ruang si lo na dawtnak thawng in si nangmah biak khawhnak te hna hi thluachuah sang cem a tongmi kan si kan i lawm tuk biak awk tlak cu nangmah lawng lawng na si caah si mino hna zong thluachuah na pek hna nihin tiang zong si se tuzan zongah caan anmah he pehtlai in si se an hman tawnmi kan hmang kho kan i lawm tuzan zongah na fapa mangin na bia na kan chimhmi zong kan i lawm i kan nunnak ah kan i nunpi khawhnak ding ca zongah thluachuah na pek cang ca zong kan van i lawm sunparnak upatnak khi co dih lianngannak vialte co dih ko kan i lawm tuk tin Jesuh minin lunglawmhnak thlan cam pa Pathian amen